Ebi tari birengeri biane, ne chinkwana nebimonyo bigendererete ase amatabekania. Eyatebekanire buna omominista o interior Dr Fred Matiang'i nigo abwate eganga y'okorigia ekerogo ki'obopresident ase omwaka bwe chilifu emerongo ebere na ibere. Dr Fred Matiang'i ekero akorire emeremo ase chiministry ao ao eministry ya ICT, Eministry ye chisemi, Eministry ya Interior asare bono iga bworokirie ekerengo ki'igoro ki'obokoreri bw'emeremo na tang'u-tang'u nchinde enchiyo ng'a aise koegwa ekerogo ki'obopresident ase ense ya Kenya nigo arakore emeremo emiya. Chinguru chinene chi'amatiang'i nchiri ng'a nigo are omokori emeremo omonyamokia, otabwati bwoba bonde bwonsi ekero agokora ing'ana rinde rionsi. Matiang'i nigo asugumete abanyene chinyomba chi'oboraria kong'anya korwa analog kogenda digital. Agatwara chisegi chinkong'u amo ne chinyomba chi'oboraria, korende agatenena bokongo goika omoerio, chinyomba chi'oboraria chikang'anya korwa analog kogenda digital. Ase emensi ye chisemi konya atwarire obogundo bw'ekerengo ki'igoro ase obobe bwarenge bw'ekerengo ki'igoro bwe chibesa chie chisukuru, Bokaina na nse ase oboteneneri bw'amatiang'i, na ase okoboka kwaye mambia kogenda eklasi ime na goikaransa nyuma abarimu batarache esukuru, gogasigeta mono egasi yaye kororekana na omoerio, eministri ye chisemi ekaba eyemo ye chiministri chiakorete buya ase engaki eyio. Amatiang'i gotenena korigia ekerogo ki'obopresidenti neginto ki'engencho mono ase omogusii, na nering'ana rigwente kogokerwa na kera oyomo oito. Korende riborio ndire iga iga, Inee! Omogusii nare tayare koegwa ekerogo ki'obopresident? Chinkwana chi'abajumbe ba Gusii baria bamoete omokonyi bw'omorai bw'ense omosike Dokta William Ruto okoboko nigo chiang'usire magega endoto ya Dokta Matiang'i koba epresident. Chinkwana echi nigo chikobeka egesaku ki'omogusii buna enyomba yatananegete na eye yaireire abange korigereria na korora ng'a egesaku ki'omogera nakio kiebangete nse y'oborai bwaye Raila Amolo Odinga. Na mbare tayare koegwa ekerogo ki'obopresident. Kabere, etaaro y'abagaaka b'egesaku ki'Abaikuyu amo nabanasiasa baria bamoete Uhuru Muigai Kenyatta okoboko nigo bataarera omosike Raila Amolo Odinga ase enka yaye bondo, na iga iga bagakora ekemira kiabo egie kworokia ng'a Uhuru nigo ebangire kegima komosiira Raila Amolo Odinga koba epresident y'ense ya Kenya ase omwaka o 2022. Onye etaaro yabo tiyarenge ey'ogochia korigia ebesa, chimonyo chigenderete ase amatabekania nechi. Onye Matiang'i ore tayari na gotaka koboria ekerogo ki'obopresident ase omwaka o 2022, namba eyemo aborie omopresident bw'ense ya Kenya amoe ribaga. arue ase ministry ya interior, egekogera ase ministry ya interior nigo ebwate ebitina ebinge. Abasigari nigo bare ase ministry eye, na abasigari chingaki chinyinge ekero bagoikerania richiiko ri'eserekari banto mbari gotema kogokera eng'ana eye, na oyokomochigwa mono noria otenerete eministry eye ya interior, noyio ore Doctor Fred Matiang'i. Matiang'i airanigwe ase ministry ye chisemi. Egekogera chingaki ekerarenge ase ministry ye chisemi, nigo erieta riaye riachiete nkoma mono goetania chingaki chionsi akorire obokoreri bwaye ase serekari. Matiang'i nigo arwanetie chikateri chiarenge ase ministry ye chisemi, agakonya abaibori abange gotooria chibesa echikonye chiasirire ase amaboko ye chikateri Echio konya chiabwatire emiriso ye chisemi na koiba chibesa ase chinchera ao ao, na omokia o matiang'i ase emiriso ye chisemi nigo okorete emiriso ye chisemi, ekaba eyemo ye chimiriso chiria chiakorete buya ase chingaki chiria ekero arenge omominista bwe chisemi. Na eise konyarekana Omorai bw'ense anche okoboria oko, nigo korae matiang'i naende ribaga ri'okweagacha na gosuka ekegwango kende ase abande, na ekero aratenene koboria chikura chi'obopresident ase omwaka o 2022 nigo aratware amang'ana amange y'ogotebia omoaki ekura. Omorai bw'ense Uhuru Kenyatta aise kwanga ogosaba oko korwa ase matiang'i, na. Ere Uhuru Kenyatta ae Raila Amolo Odinga okoboko gw'okoboria obopresident bw'omwaka o 2022. Endoto ya matiang'i y'okoboria obopresident ase ense ya Kenya nigo koratwomere na iga erabe akong'u mono nonya ere koba edeputy president ase eng'encho tikonyarekana epresident amo nedeputy president barue ase orogongo oromo rwa nyanza eyio Erairire ere matiang'i endoto yaye y'okoba oyomo bw'abarai abanene ase ense ya Kenya gotuomera. Ebio tari birengereri biane, namang'ana agenderete kona gotakunwa nebimonyo ase amatabekania.